Кырдьык даҕаны кини социалистическай үлэ геройа, Ленин орденнаах Элгээйи совхоз аатырбыт сүөһүнү төлөһүтээччитэ Дмитрий Гаврильевич Андреев олорбут олоҕо, үлэлээбит үлэтэ дьиҥ остуоруйаҕа киирэр кэрэхсэллээх. Тыа хаһайыстыбата урут даҕаны, билигин даҕаны дьылтан-кэмтэн, астан-үөлтэн уонна дьон үлэтин хаачыстыбатыттан, күргүөмүнэн үлэттэн быһаччы тутулуктаах. Ол да иһин бу салааҕа үлэ дьоруойдара бэрт аҕыйахтар, Сүүрбэ үс киһи маннык үрдүк наҕараадаҕа тиксибиттэрэ. Дмитрий Гаврильевич Андреев кинилэртэн биирдэстэрэ Сунтаар сирин киэн туттар кэрэмэс киһитэ. СССР Верховнай Сэбиэтин Президиумун тыынча тоҕус сүүс алтан алта сыл кулун тутар Үрбээки күнүнээҕи ыйааҕа. Сүөһү иитиитин сайыннарыыга ситиһиилэрин эти-үүтү, түүнү уонна да атын бородуукталары оҥорон таһаарыыны уонна соҕотуопкалааһыны улаатыннарыы иһин социалистическай үлэ геройун үрдүк аата иҥэриллэр Андреев Дмитрий Гаврильевичка, Саха СССР Сунтаар оройуонун Элгээйи совхоз биригэдьииригэр. Итинник ыйааҕынан Саха сириттэн биирдэ сөрөөн тыа хаһаайыстыбатын үс үлэһитигэр дойду үрдүкү наҕараадалара туттарыллыбыттара. Үлэ геройун серп и молот кыһыл көмүс медала уонна Ленин ордена билигин Кутанаҕа олорор герой орто уолугар Денис Дмитриевичкэ кичэллээхтик хараллан сыталлар. Быйыл сайын Сунтаар Тунах ыһыаҕын күннэригэр уонна алтынньы ыйга кини олорбут, үлэлээбит кутанатыгар Дьоруой Миитэрэй төрөөбүтэ сүүс сылын дьоно-сэргэтэ үөрүүлээхтик бэлиэтээтилэр. Улуус баһылыга Владимир Тихонов анал дьаһалынан аан бастаан Сунтаартан төрүттээх биэс үлэ геройдарын аатынан анал бириэмийэлэр туттарылыннылар. Саха киэн туттар дьоно серияҕа Дмитрий Гаврильевич туһунан кинигэ сүрэхтэннэ. Бу тэрээһиннэргэ кыттыыны ылбыт республика биллэр салайааччыта Александр Акимов биир дойду улаҕан туһунан бу курдук истиҥник ахтар. Дмитрий Гаврильевы бэркэ билэн буолла. Биһиги бары ити Күүкэй күөлүн тула олордохпут. Мин аҕабын кытта кытары Акимов Константин Тимофеевичтан кинилэр улахан табаарыстыы этилэр, үөлээннээхтэр былыр. Алексей Игнатьевич, Федоров, вот. кинилэр куруук бииргэ үбэлэһэн үлэлииллэр этэ. Мин ону көрөр этим. Биһиэхэ куруук илдьэр этэ. Мин аҕам эмиэ үбэлэтэр этэ. Ити Ленин орденнааҕы Элгээһэ Коска ол аҕанаттан урукку дьон үлэһиттэрэ үрдээх була. Ити тула сүөһү бөҕөнү иитэн, убай үөнү, кылгы бөҕөнү иитэн әптэ. Ол иһин кини республикаҕа биллэн социалистическай үлэ геройа буолан турар эбитэ. Туох да передовой методтары киллэрэллэр этэ эбитэ. Ити күүкэй кутана тумул ол хаҕын аатыраллар этэ эбитэ. Иирэ уота үчүгэйэ, от уһата мэччирэҥэ үчүгэй онон сүөһаара уойар була эбит. Ону кинилэр онно саҥа методтары арыйаннар эт бөҕүн оҥорон бу Хохуоска оройуоҥҥа онтон республикаҕа аатырбыттар эһэбитэ. Ону мин билигин туох дьаһаныыбын эһэбитэ. Ити кэлиҥҥи сылларга хохуостарын ыһыллан аалбыттара туох да үчүгэй уох, үчүгэй хаһаайыстыбалар наадалар эбитэ, кооперативтар. Ол кииннэр уопуттарын бу юбилейнан эрэ буолбакка үчүгэйдик үөрэтэн туһаныахха наада эбит. Дмитрий Гаврильевич хайдах курдук дьону иитэн, үлэлэтэн, сүөһү бөҕөнү уотан үлэлээбитин ити сөптөөх кинигэни сөпкө таһаардылар эбит. Ону эдэр ыччакка мин тиэр диэхэ дии саныыбын эбит. Билигин үөһэйии ититигэр һылгыга ыччат аанньа барбах буолла эбитэ. Ол гынан биһи аха омук аха дьоно буолбут быһылгыттан, үөһүттэн от оттоон эптэ, мас бастаан, дьиҥ чахчы үлэлээн-хамсаан эптэ. Билиҥҥи аҥа үйэ технологияларын сөпкө туһаннахха тыа хаһааччыта хайа баҕарар сайдар кыахтаах эптэ. Мин инньэ дьаныыбын. Уонна та бэйэм эмиэ тыа хаһааччыбытыгар өр сылларга үлэлээбитим, онон эн билэбин дии саныыбын эптэ. Биһи кыраһа дети Дмитрий Гаврилович саа куруук көрөр этибит. Кинилэр туох баар отчуттары масчыттары фирмалары барытын кэрийэн контроллаһан сүрдээн хас сырдайдаттан киһи хойуккалы үлэлиллер аддаха спокойно это Дмитрий Григорьевич бэйэтэ ол киһи быһыытынан биригэдьиирдиир да это халамтаҕа дүлүлээбит онон сүрдээҕин туох наҕыл ахалы муудрай киһи этэһэт. Ол иһин ити норуот билиҥҥилаһаныыр, оҕолоро эрэ буолбатах, дьоно-сэргэтэ. Онон мин ханыахпар бу улуус саламтата ХЭФ-катайынан эрэр ити үлэ дьонун өрө тутуохха наада. Дьэ Владимир Африканович буоллун, Крыжуновскайдар буоллуннар. Уонна да атын үлэһит дьон элбэх эптэ. Олору өрө тутуохтарын наада. Вот. Оччо дьоһунтаар улуһа улуус буолуоҕа. Аныгы көлүөнэ дьон кини курдук үлэ дьонун билбэппит. Муҥ саатар харахпытыгар оҥорон көрүөхпүтүн, ол кэмнэрдээҕи курдук күүрээннээх үлэни ымаанныыр үлэ-хамнас, дьаһал тэрээһин эмиэ суох. Онон үлэ дьоруойа саамай күнэ тахсар, күөнэҕэ оонньуур кэмнэригэр бииргэ үлэлээбит, уларытыылаах улуканнаах дьыалаларын оҥорсубут аҕа көлүөнэ дьон үөлээннээхтэрин кэпсээнинэн биэриибитин байытыахпыт. Бу киһи хараҕа кыайан ылбат киэҥ иэннээх, ортотугар булгунньахтыы быһыылаах арыылаах, арҕаа баһыгар уһуннук өтөн киирбит тумуллаах күүкэй эбэ хотун. Кини соҕуруу уонна илин эҥээрин ылан олорор тумул биригээдэтигэр ааспыт үйэ алтыан сылларыттан субай сүөһүнү уоту далааһыннаахтык тэриллибитэ. Оччолорго Элгээйи совхоз Кутанатааҕы биригээдэтигэр ыанньык биригэдьиэринэн үлэлиир Дмитрий Андреев субай сүөһүнү дьоһуннаан, туспа тутан харайдахха сүөһү хаачыстыбата тупсуоҕун, бородууксуйа үрдээн, үп-харчы дэлбиэҕин туһунан сахалыы муударай толкуйунан этии киллэрбит. Тыл көтөхпүт буруйдааҕы тута биригэдьиэринэн анаан, тылын дьыаланнан дакаастыырыгар кыах биэрбиттэр. Колхоз совхоз үлэтин бэтэрээнэ, дьоруой чугас табаарыһа, оччолорго отделение управляющайа Алексей Игнатьевич Федоров хас биирдии сыыппараны, чахчыны чуолкайдык өйдүүрүнэн сөхтөрдө. Кэннил атыйат хара бастааҥыттан куһаҕан эргэ хотоҥҥо ырсыган үлэлээбитэ. Хас хотон аайы тус-туһунан дал оҥоттарбыта. Үөһэлэригэр балланы тус-туһунан уйа оҥоттаан баран Быалаабакка босхо ытаран ньымата туттубута. Уонна оччолорго мас хоруодава уулатыыбаара. Оттон айыҥҥа бирэмэҕэ буоллаҕына ханна мэччийэ сирдэригэр эбээ туоһу эрдиир уонна түптэ баар буолуутун ирдиир этэ. Онон ыһыы аайы мэччиҥ аайы туос баар буолар этэ. Онон үһүөлэр Туоһалыһалыы үчүгэйдик аһыллар уонна от тэттэҕэ мустуллар буолара. Кыһыҥҥы бириэмэҕэ кини хас ый аайы бу боросколорун идэлэммитэ. Бастакы ыйааҕын түмүгүнэн биэс киилэ эрэ перевес баара. Онтон кэлин сэттэ уон аҕыс ыйын аһыллар диэки аҕыс уон киилэҕэ тиийэ үүммүтэ. эбэтэр коҕос тыгыс кырантан тахха ньарай курдук үүнэрэ итиспитэ ол саҕастаҕа туттарыллар үһүөлэр буоллаана урут бастаан хаалан ытыар оттайаана икки сүүстэн тахха киилэбит буоллаана кэлин үс сүүстэн тахха лаппа тахха киилэ ыйааннаммыта уонна барыта үрдүк уойылаҕынан туттарыллар буолбута кини үлэлии ньымата диэн Дьону кытта үлэһиттэрин түмэн мэлдьи сүбэлэһэр, ирдэбиллээх халааччы быһыытынан дьону дьону тылыгар киллэрэр халааччы быһыытынан биллэрэ. Мин колхуос председателлэрин аһыттан билэбин. Ол ол иһин даҕаны ити үрдүк этиини этиспитэ. Герой буолан буолан баран холобура майгы тэҥин уларыйбыта да ити сорох дьон дэлби уларыйан хаалбыта. Тэҥин уларыйбатаҕа биир кэм иһиллибитэ уонна тутууга общественнай үлэтэ элбэҕэтэ иккитэ иккитэ ол ийэтэ бырыбардык округка Верховный Совет Хахайрин кэннэ депутата буолбута райком бүрүөтүн чилиэнэ этэ Оппуом Альпина Микелевната онон мунньахха ардахтык батара. Директор боллааны дебэйэтэ тоҕото хопхуоска биилэккэ ойбара уолдык. Директор олох массыынатынан ылгылатар уонна аҕалан биэрэ этэ. Тумулга ол кэмнэргэ олох күөстүү оргуйара. Уруккута аҕыйах сүөһүлээх ыал сайылыыр, кыстыыр, оттуур-мастыыр өтөхтүҥү сирэ биригээдэ олохсуйуоҕуттан бүтүн бөһүөлэккэ кубулуйбута. Кулууп, лааппа Саппы, балыыһа, баанньык, бэл оннооҕор самолет түһэр балаһаакката кытта баара. Алты оҥҥо тиийэ киһи олорбута. Билигин манна аҕыйах ыал сайылыыллар. Дьоруойу кытта уһуннук үлэлээбит аҕыһыан биир саастаах Ольга Наумовна Трофимова үс сылтан бэттэх куоракка кыстыыр, сайынын олоҕун үтүө кэмнэрэ ааспыт дойдутугар кэлэ турар. Кырдьаҕас төһө да сааһырдар, сырыыта бытаардар, Тэйиччи сиргэ ходуһа сирин сабан баран тиэтэлинэн кэлэн кэпсэтиигэ кыттыһар. Биһиги биирдиилээн үлэһиттэр биэханныы тэбэ ыччат сүөһүнү тутан кыстыыр этил куоталаһа куоталаһа баар суох күүспүтүн хаталбыыбытын уурун Наһаа үчүгэй баҕайытык, эйэлээх баҕайытык үлэлиир этибит. Убахха Һэмэн Һэмэни билиэ туохпут

Иванова Клара Павловна Андреев Дмитриев хабырылабыт эмиэ Хүбэн биир Хүбэннэн анааннан халайаллар этэ наһаа үчүгэйдик үлэлээн ылайдыбыт кынныбыт диэбэккэ үлэлиир этибит Онтубут итиһиибит өр медалынан олбу бириэмийэнэн наҕараадаланан үөрүү-көтүү дьэ эдэр киһи эчиннээх салайар диэни билбэппит бу Үйэ аҥаарынан араа өттүгэр дьоруойу кытта бииргэ алтыспыт, хотуулаахтык үлэлээбит дьон билигин ахсааннара биллэ сэдэхсийдэ. Аҥардас ааспыт кыһын түөрт кырдьаҕас олохтон туораата дииллэр. Сайыҥҥы үтүө күн төһө да тайаҕынан-дугунан сырытталлар, былыргы үлэһиттэр салайааччыларын туһунан кэпсээри эдэр саастарыгар төннөн тумулларыгар кэллилэр. Управляющай Алексей Игнатьевич Федоров, борон көрөөччү Ольга Номовна Трофимова, кулууп сэбиэдиссэйэ Николай Гаврильевич Архипов, кэргэнниилэр, биригэдьиир көмөлөһөөччүтэ Семен Петрович Егоров, гидропоннай үүнээйини бэрийээччи Мария Филипповна Иванова. Кырдьаҕастар тумулларын мүөттээх салгынынан тыынан, ача күөх анньыбыт сыһыыларыгар хааман, тириилэри тэнийэр диэри уруккуну хойуккуну ахтыһан олус астыннылар. Урут үлэлээн сылдьыбыт хотоннорун элээмэтигэр сылдьан долгуйуу хараастыы да ханна барыай, Дмитрий Гавлевич киһи быһыытынан хаачыстыбаларын, Ситиһиилээх үлэ сорох кистэлэҥнэрин кинилэр кэпсээннэринэн сэгэтэн көрүөҕүҥ эрэ. Кулууп үлэһитэбин диэн ис туттан олоруохтаахын манна бириэмэтин көмөлөһүөхтээххин. Били ый аайы ыйыыллар аны үөһэлэрин. Холобур перевес балла. Күҥҥэ төһө эбиллэрининэн онно көмөлөһүннэрэ уруксутунан наһыйдьабын. Онтон туран Били ыйык түнүгэ тахаргайа нагалена гараси оҥорон бу бу туох үөһэ көрөөччү бачча үөн тута диэн онтон бачча бирибийэ ылбыт бачча ньосоотто ону барытын график быыһынан бэлиэтээн кумааҕы туһаран

үлэлээбит. Манна ровно түөрт сыл үлэлээтим мин. Аҕам маҥнай Күүкэйтэн биһи манна алта уон икки ыллаахха эппит. Ол кэлэн баран ити турар хотоҥҥо сүөһү аһаппытым. Онтон туран хаас үөһэ уоһунан барбытын кэннэ туохха биригэдьииргэ көмөлөһөөччү кэммиттэрэ Миитэрэ Хабырыловска. Онно көмөлөһөн эттэ уоһалга дылы бииргэ үлэлээппит үөһэбитигэр тыгый аайы ыйыыбыт ый аайы түмүк таһааран үһүөһэ көрөөччүлэр бүтэр билиһиннэрэн иһэбит уоннаттан хайын оттуубут былах бэлэмниибит хаас булла иилэстиибит онон үһүөһү аһылыгын бэлэмнээһиҥҥэ үлэлиибит аан маҥнай манна Тракторист Григорьев Баһадай диэн Ньукулаевичтыын киһи баар этэ биэһэн биэһэн түөрт тыраахтырыыр баар этэ дутуйан түөрт ол кэнниттэн дьэ салгыы улаатан кэҥээн истэхпит аайы тыраахтырдарбыта эбиллэн үлэһиппитэ эбиллэн испитэ тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сыллаахха чуукка хотон тутуллубута чуукканнан хотон оҥоһуллубута онтон ол чууккаҥа хотоҥҥо үс сүүс биэн улахан үһүөһү оттон манна түөрт сүүс борооска турбута онтон кэнники өс сулаатыннаран икки адарай хотон тутуллубута икки үлүү сыыһа киирэр онон биэс сүүс тоҕус сүүс үөһү кыстаан турар тоҕус сүүс сатахха үөтэгин тэнэр кыайбат үөһэ кыстыы буолбута уонна һылаах ойбон диэни тэрийбиппит хайдаҕа этэй бу ити турар күөлгэ уу иһигэр оһоҕол ордоллор а сыарда эрдэ бииргэ киирэн ону туттар уонна уутун буккуйан биэрэ турар. Дьонно били бу хотоннооҕу сүөлэр үүрэн киирэннэр уонна кири аһылаастыы уулаан таххаллар. Уонна буоллаан миигин ити кыбартыыраҕа биир кыбартыыраны босхолоон баран ол туохтаан дьонно үстүү хоно-хоно маннык таараҕа алты уон сантиметр уһуннаах түөрт сантиметр туоралаах тааралары гонно бурдуккуттарын онно дьү үүннэттэрэлэр маннык туох кыһыннары долбуур оҥороллор уонна манна уот бөҕө тардаллар дьиэҕэ ону сыпсырдык буолар ону манна үс этээстээх долбуур оҥороллор ону дьомо маннык хуукканан били үс хонукка аатакыҥ аллара турар онтон оттугуҥ оттугу били үөһээҥҥилэргин уһаатаҕын аайы сүүрбэһэн тума турбаллаан аайы дьону үөккээҥҥин утарбиах хорааччыларга биэрэҕин дьэ улахан ыйааһын бөҕө кээмэй бөҕө Ата уонна ол бурдукун дьэ киһи хойут уон иккигэ дылы таххан бэрийэҕин. Быыстапкаҕа китэһэртим быһыылааҕыта. Онно ол Москваҕа да? Москубаҕа баран иккитэ hüdültüm. Уон биэс холукка маҥнай. Онто бэбиэстик хастыы холукка быһыылаата. Хойуккум. Тугу көрбүккүнүй? Эта онно диэн ото көрүүм диэн Кириэмилии эҥин ээ? Эта оннук буолла ол баҕат көрөн буолла аны. Мавзолейы. Мавзолейы барытын көрүүм. Ол инньэ бара сылдьан эмиэ көрбүтүм. Эйигин үчүгэй илиилээх этэ борооскуга тарбыйахха дииллэр оннук да? Оннук. Дьэ, онно баҕата атырдаллар этэ. Киһи бары да инньэ диир этэ. Хайдах буолаллар этэй, эн туппут Мин үөһүнэн? туппут үйэм барыта төлөккөй уонна ыйааһыннаах баҕайы буолаллар этэ. Үүнүүнү баҕарчаһары биэрбитим мин быһыылааҕа уопсайынан. Герой Миитэрэй хайдах киһи этэй, үлэһиттэригэр? Ээ, хайала маннык бала. От ыйыттан кыстыырын от ыйыттан өлөннү.

олорон хайыҥҥа туруктарын кыһын кыһыны биир үүнэ тураллар балыкитэлэр муҥхалааннар ол пиэрмэҕэ биэрэллэр истэхтик баҕайы бары киһиҥ иһэриэх Миинэм Ахмаан баҕайы этэ ону бэлиһииһэ хаатыгар бокуйаллар иһэн кэллэ олох Дмитрий Гаврильевич ити курдук наар үлэннэн эрэ үлүһүйбүт киһи буолбатах. Олоҕун биографиятыгар араас интэриэһинэй түгэннэр элбэхтэр. Аҕатын Бортунуой Хабырыыл өттүнэн саха биллэр суруйааччыта, поэт, күндэ чугас быраата. Биир да күн оскуола паартатыгар олорон үөрэммэтэх, убайын үтүктэн туоска чоҕунан, хаарга илиитинэн букваны бооччойон суруйарга, ааҕарга үөрэммитэ, кэнники советскай партийнай оскуолаҕа, колхозтаах оскуолатын иһинэн кууруска үөрэммитэ, боломуочунайдаабыта, сэбиэккэ сэкиритээрдээбитэ, колхозка бэрэссэдээтэллээбитэ. Олус үчүгэй суруксут, дакылаатчыт, сэттэ уон сыллардаахха бастыҥ үлэ уопутун туһунан кинигэ бэчээттэтэн турардаах. Хайа уонна сэттэ оҕолоох улахан дьиэ кэргэн аҕа баһылыгын быһыытынан түбүгэ элбэх буоллаҕа. Ыччаттара тэнийэн, ахсааннара сэттэ уончаҕа тиийдэ, бары араас идэлээх, дьарыктаах дьон. Аҕаларын, эһэлэрин туһунан, ыччаттарын кэпсээнэ туһунан кэрэхсэтэр. Кэбиһэ аҕабыт диэн ийэбит да аҕабыт даҕаны үрдээх көнө майгылаах дьоннор этэ. Үйэлээх ааспар мин бу хас ааспар тиийдим это биирдэ да мөҥүллүбэтэх киһибин тарбахпыттан тарбахтарынан да таарыйбатахтара аҕыйах хаҥалаах уонна ыла холобур төгүрөһү бүлээбэтэҕинэ эгэ дьээбэлээн этэр этэ чэ холобур били таҥаскын ыһан баран диэн Хомуйбакка сытар буоллахха, оо, дьэ бу атаҕыттан сытар да тугуйдук, бу ма таҥаскыты хомуйбаккыт дуо? Мачаакка диэбитим, оттон бу таҥаскыты утары ымпыабатта диэбит курдук. Чэ итинник э, кыбыстаһаныгын уонна буола били сөбүлээбэтэҕинэ көхсүнэ титэрэ эбиллэр этэ диир бүттэ. Ол аата оҕонньор сөбүлээбэтэ быһыылаах.

Кини биригэдьиирим буолан, биһиги Кутанаҕа оскуолаҕа үөрэнэр кэммитигэр эргин манна тумулга үлэлээбит буолан, вообще кинини хаһан эбит кэлэн сылдьан ааһар этэ. Ону эрэ өйдүүбүн. Уонна ол кэлин алта уон сэттэ сыллаах отон ол герой буолбутугар биһиги онно аҕабыт холобур онно оскуолалаах эргэ олорботунан сибээстээн интернатка интернатка үөрэммиппит Элгээйи интернатыгар онно сылдьаммыт ол Дэһис кылааска үөнэ сылдьаммын билбитим ол туу герой буолбутум туһунан. Улахан событиета онтуң Хороктар итэҕэйбэттэр ол хайдах ол герой буолбут үлэ геройа диэн ону дьэ онтон дьэ ол кэлин итэҕэйэн бараммыт бу аҕабыт маннык үлэтэ сыаналаммыт эбит диэн төһө да оҕо буолларбыт биһиги үөрэммит киэн туттуубутаттан үрдээх этэ. Оттон ол бары биһигини дьоруой буолбут курдук көрөллөр оҕолор. Ол аһаҕана били үөрэххэр хайда эрэ мэник-тэник буолан мөлтөһөр оҕус курдук сылдьаммын тардынарга баран киирэн бардахпыт. Үөрэнэн үөрэхпит диэри тупсан Уонна ирдэбилиҥ да оннук курдук буолар. Төрүттэргит Бортунуйха бырыллаттан барар буоллаҕа дии. От оннук. Аха, онон кини эмиэ иистэнэр этэ диэн этэллэр, ол хайдаҕа этэй? Аҕам туохтуур этэ ити маама матаабатаҕын ылан бэйэтэ быһан отон маннык гыныллар оннук гыныллар диэн маамалар хүбэлээн биэрэр этэ уонна аҕыйах били сугу уустуктарын кини тигэн биэрэр этэ. Дигинэн аһара атыыр быһылаата гынан били дьахтар киһи истэниэхтээх диэн тиэмэҕэ быһыылаах ол маамабар тиктэрэр этэ били ыарахаттарын эрэ кини туохтаан биэрэр ыарахан били тигиилэри быһыытын эйин кини быһан биэрэр этэ дьоҕурдаах буолан туох аҕатыттан үөрэммитэ буолуо буолар эһэбитин көрбөтөх дьоммут эһэҕин Өйдүүгүн да кини хайдах этэй? Мин эһэбин онтон кыраһааспыт чэ хаамай өйдөҕүлбүт түгэним диэн биэстээх балалталаахпар онно ходуһа тороттуур сирбит барыта ходуһа кыра ходуһа онно киниэхэ илбэй хэлбэй буолан ол кыраҕа үлэлээбэттэр даҕаны ол мэһэйдэһэ диэбит хайдахтыы онно дьиһэр этим аны өйдүүбүн уонна хубу хубу дьиэ хубу дьиэҕэ олорбуппут онно кыһыннары хайыннары оскуола киириэхпэр дылы манна кыстыыр айылыыр этим. Оттон ити оскуолаҕа онтон детсадка киирэн алта-сэттэбэр албарбытым. Онно эһэбин дьэ мунньахха сотору-сотору барарын өйдүүбүн. Массыына кэлэн һыггылыыр. Онно мин дьэ оҕо оҕо буоларбынан подарок ол бэһээкэ кэһии кэһии подарок аҕалаар диэн үлэһэрбин өйдүүбүн. Ону үчүгэй баһылаҕана моднай буола сылдьыбыт хоккей хаччай оонньуу табаарыта икки киһи оонньуур иҥи оннугу аҕалан биэрбитин дьэ табаарыстарым оҕо бөҕөмүнэн дьэ оонньуур этибит дьэ бу дьиэ дьиэбитигэр олорон Үлэ дьоруойа Дмитрий Гавлевич Андреев курдук олох, кэм бэйэтэ үтэйэн, үрдэтэн таһаарбыт үтүөкэн дьонноох буолан, хонуу муҥунан хороҕор муостаах ханыылаһан үөскүүр, сыһыы муҥунан сыспай сиэллээх сыыйылла сырсар сүрүн баайдаах, үүнэр-сайдар кэскиллээх саха дьоно буолабыт.